call am ana analyst ana eh analyst eh eh eh all go dey come here. hello my beautiful people welcome to my youtube channel this one this one you dey see so na naija daughter

Eh, eh, yes. Now my own opinion I want drop for here. Uh, for that my sister Sandra reality, she talk about say uh, someone DM her, someone uh, write on Instagram telling her say why she leave her husband house to go stay for village. Uh, me myself on the comment section, I drop comment section, I drop her comment say this is the one reason I like her. how she carry her parents, how she respect her parents. I don't know what they do for behind though, but the one why they see for camera, how she always respect her mom, try to cater for them. If you know where this our lady for start from the beginning, you see the family how they they before you understand and you see her now you know say this our

whom out of so much suffering got herself injured. Yes, she got herself injured as a result of trying to cater for us, even in our old age. She no dey use her parents dey play. Why I wan chook mouth for this matter be say every parents and all house no be the same. I use my own exa I use my self take make example. I remember when I tell my mom say, mom and dad make una leave uh village then my mom and my dad dey stay village my mom say no my dad say no you no go leave village then my mom refuse to leave village you understand okay why I dey talk that this matter because Sandra reality she make a video talk about her mom dey sick then she need to go not all daughter not all girls go do am not everybody go do am you understand let's give kudos to those people who go fit do am because like somebody like me i believe say if i dey nigeria that thing wey sandra do so i go do the same thing i go go spend time with my mom yes na my mom na my mother you understand as you say she to go village e even suppose to show us

You understand? For me, for her to go stay with her mom, for me, oh, I like her. I even love her. I even like her more because me, I love my mom. You understand? Not everybody go do one. If you even take a help for her mother, you understand? For example, as you talk, my sister, now you are you talk to, so you say, make she take help for her mother. If you even take help, if you do one for her mother, the way when she go do one. If for example e take care for her mother say okay um go help my mother out but that help no fit do am and if you say why she no carry her mother um come her side you go know say her mother maybe e no go dey comfortable as e go dey comfortable for your own house

to her house and take care of the mom except Sarah is not true. Those two people when we dey talk about so they be parents, they be her parents. Now her husband be that. Her husband still young. Her husband go still fit do a lot of things to himself. That Sandra reality so her father don old. Her father don old, her mother don old. You understand? They no like na, na because na experience why I get, na till they talk. Now when I lost my dad, two thousand and thirteen na my mom fit fit muse yes i understand those kind of mother we suppose to who appreciate am ah for me i really appreciate am i tell her say na one of the things wey make me like you say she always take care of her parents she always look after her parents she always do a lot of things if you look their families you know say this our sister she really try for her family if you start am from the beginning dey watch her You understand my sister for me I give kudos to her she try to even take her time go spend time with her parents we dey Europe or we dey America or we dey Lagos you go fit still travel go stay time go spend time with your um family for her to take her mother her sick mother Na when her mother no get husband, as far say her mother she still get husband and she get father, her father still dey, her father and her mother dey together, e no go fit happen. If her mother even travel, na her mother go say, I wan go do those some mugu, I wan go stay time, my daughter don put to bed, e no even still tey because e go always think of e husband. Dey don old. you understand for me for me nothing dey there okay as she say she go look after her mom my beautiful lady keep it up okay as you take take care of your mom as you dey do am as you dey talk am na so your own children still take care of you money no be everything some people get money they just need their children love

you no care you go there because na there you for start life no matter where you come dey today if you dey march if you dey um, uh, gold house you start from there na they give birth to you keep it up okay i no talk am say make you know me i no talk am say make you no but i love those who take care of their parents who stand by their parents who stand by their siblings you no go school but you na last born dey school now If no be God vex, but if no be you, no be all people, all girls, all brothers go do wetin you do. Let's give her clap. If she dey fuck up for another part, okay, we, um, we fit still tell am. For me, if I see say, because before I don't get this channel, now I don't get this channel. Analyst. Any, Ana, eh, analyst, eh, eh, eh, all go dey come here woto woto hmm? who do am well but for this one sandra our lady she do am well okay she do am well i'm happy god go bless her i believe all the mother spirit all the uh, father spirit they will pray for her they will bless her okay her husband understand me i not think any Ehen, her husband understand. Anything wey she dey do for the village, I pray make God let am work well. Sis, go on, okay? God is your strength. I'll see you in my next video. This one na Naija daughter, Naija daughter. Hey, hey, hey, hey. Naija daughter don show. Ah, ah, ah, ah. Eh eh eh, Naija Daughter TV, yes o, daughter of Naija, daughter of Africa, proudly Afrique. Eh eh eh eh eh. Hey, I go dey give her to una, una no worry. Una don see me na na to edit, me I go edit, eh, see una in my next video. Eh. our video a thumbs up. Drop your comment in the comment section. Wait till you think whether I talk bad or I talk good or my opinion you work. Oh, mm, mm, mm. if I don't know this, my sister Vicky corner. Me now go laugh. I mean, I go see follower. I know you say me now follow Sandra. And I don't already know her. Eh?